Минем туган көнем, мин менә менә сезнең белән үткәрүгә бик шатмын. Бик э, менә минем үземә ул бер рәхәтлек биреп тора. Менә минем оныгым монда мине котлады. Нәрсәдән башлыйм мин сүзне? Бу Җирлек Кыргыз ыруы халкы яшәгән җирлек. Кыргыз ыруы кемнәр ул? Менә Менә анда Салават Хамидуллин дигән башкортның бер тарихчысы бар. Менә шу Салават Хамидуллинның китабында менә шу кыргыз ыруына кергән авыллар, кыргыз ыруының ничек халыкка килүе, кайдан килүе, барысы да тәсвирләп язылганнар инде. Ул Салават Хәмидуллин бөтен ырулар буенча да язды инде ул. Бер кыргыз ыруы буенча гына түгел, менә Гәрәй ыруы бар, э, бу тирәдә Еней ыруы бар, Байлар ыруы бар. Менә шуларга буенча язды. Бүгенә без дә кыргыз ыруы. Кыргыз ыруы каян килгән? Беренче чиратта. Бу безнең электән үк килгән алар инде Арал диңгезе буеннан дибез. Аңа шул алар булганнар Иртыш э, тирәсендә, аңа шул булганнар Монголия белән Кытай э, тирәсендә. Ләкин алар азиатлар түгел, алар европейтлар. Менә

Менә хәзер бит инде кемнең нинди расага кергәне белү өчен ДНК дигән әйбер уздыралар. Менә Салават Хамидуллин менә шул ДНКны уздырган. Һәм инде безнең кыргыз ыруын шушында кергәннәр арасыннан. Бу готларга туры килә дигән гот. Бу инде Шотландия, Германия һәм шул тирәдә яшәгән ниләр буенча. Ә инде Башкортстанда, Польшада яшәгәннәр була, Башкортстанда, Татарстанда яшәүче бүгенге халыклар. Ә күрәсең инде моның Әле нишләп анда барып чыкканнары турында мәгълүматлар бик аз. Күрәсең, болар инде кайчандыр исәп киткәннәр шул вотлар шушы илләрне басып алырга менде, өйрәнергәме, шуннан инде торып калганнар да, ахырында инде боларны кытайлар куып чыгарганнар Кытай җиреннән, аннары болар килеп төпләгәннәр Иртыш буена, Енисей буена килеп төпләгәннәр. Анда бик зур каганат диләрен оештырганнар. Аннары инде ни белән Чингис хан белән сугышкан соң, Чингис хан гаскәрләре аларны җыеп, алар күчкәннәр Арал диңгезенә. Арал диңгезендә үзләре кебек кыпчаклар белән, гәрәй ырулары белән берләшеп, болар Идел белән күтәрелгәннәрдә, Бөгелмә калкулыгында бик күп шушы ырулар җыелып, Таралганнар шы, ул вакытта башкортның әле өйрәнелмәгән, кеше яшәмәгән җирләренә. Менә безнең кыргыз ыруы Сөн буена килеп урнашкан. Менә Сөн тамагыннан алып, Иделнең теге ягында әле мыштылар бар. Шушы мыштылар Нефтекамскиның Кәшәү дигән авылына тикле барып җиткәннәр алар. Танып елгасына тикле. Менә шуннан алып һәм инде моннан китеп Бакалы районында, Шаран районында һәм инде э, Урысу тирәсендә, э, Ютаза районында бер дүрт авылда менә э, безнең шул кыргыз ырулары урнашканнар. Мин аннары бу сүннең исемен аталуында мин аны шул кыргыз ыруының башында Кытайларның әйтүе буенча Сун кабиләсе булган диләр. Менә шу Сун кабиләсенең кешеләре булып булар. Соңыннан монда килгән шушы елгага исемне Сун дип кушмадылар микән димен. Аннары Суннан Сүнгә әйләнә бит инде. Менә шушында килеп урнашып, Башта болар урнашалар Кыргыз дигән авылга. Кыргыз ул бүгенге көндәге Кыргыз авылы түгел. Татыш янындагы, Татыш күле буендагы Кыргыз авылы диләр. 1913 елгы Шура журналында чыккан шушы э, Кыргыз ыруының шәҗәрәсе буенча нәкъ шушы Татыш авылы янындагы Татыш күле буендагы Кыргыз авылы диләр. Кыргыз авылы безнең шул Кыргыз ыруының беренче авылы була. Монда инде Күккүзби дигән безнең бабай була. Күккүзби Күккүз исеме була моның. Әтеге би атамасы инде нәсел башында торган кешегә би кушаматы бирәләр. Күккүз би. Менә без шул Күккүзби кушаматы астында Күккүзби нәселе булып торабыз инде. Аның була Кәнеш белән Кәнеш белән Күккүз дигән малайы була. Менә шулар инде тирә-якка таралалар. Нәсел э, монда утыра тормышта яшәй башлалар. Һәм инде шуннан чыгып мин тагын ак таныш буенча да әйтәсем килә. Менә ак э, ак танышны, ак таныш, ак Таныш бабай дигән исемнән килеп чыккан диләр. Мин моңа чын каршымын, чөнки Актаныш авылы, Чөгәнә авылы, Кәлскәй, Тыңламас, э, Әлем, Оеш, менә бу яклап болар кыргыз оруына кергән авыллардан оешкан авыллар. Ну, Актаныш белән Чөгәнәдә болар Сумгатаватын халык күбәеп китеп Ачлыкны ачлык калалар инде. Но юшкан вакытта нәкъ шул актанышта актанышта инде бу идел ул вакытта шул актаныш янына уза була. Халык күбәя бара. Актаныш исемен каян алганнар? Монда шушы Тәнеш бабайның оныклары, балалары урнашкан Тәнеш авылы була бу. Ләкин ул вакытта патшага ак ак би диләр, ак би. Ак би. Ак би булгач инде мондагы мондагы агыйделне дә Ак Идел диләр. Һәм инде Актанышы да вакытта инде тәнеш дигәнбәскә инде әйдә Ак тәнеш дигән булырга тиешләр. Һәм шуннан инде Ак тәнеш, Ак танышка әйләнгән булырга тиеш. Ә монда ашарга чакырудан килеп чыккан исем түгел бу. Һәм инде Татыш авылына шул Кәничтән килеп чыккан исем ул. Ә безнең инде Кәскә авылы шушы Күккүзбинең малае Кәничнең тагын Кадакай дигән малай була, шул Кадакай аруы безнең барлыкка килә. Һәм шушы Кәзкәй авылы оеша. Кәзкәй авылы башта оеша. Юлдашны беләсез микән? Менә анда Сөн буенда, Сөннең теге ягында Юлдаш дигән авыл бар. Ул башта атала Яңа Каргыз авылы дип. Авыллар үскәчтән, нәсел күбәйгәчтән авыл кора башладылар. Һәм инде ул вакытта регионда игенчелек булмай, гел тәрбиячелек була бит инде. Мисал өчен, терлекне бу монда йөрттең, иртәгә монда йөрергә урын азая да, тоталар да. Икенче бер җирдә анда землянка казыпмы, вакытлыча гына тору урыны ясап, күченәләр. Менә шулай итеп, яңа кыргыз авылы барлыкка килә. Һәм инде ул яңа кыргыз авылы барлыкка килә дә, Сөннең бу ягында Безнең Кәскәй авылы бар кайда. 1811 елда Кәскәй авылында әле барысы 8 генә хуҗалык була. 8 генә. 8 нәсел. 8 нәсел була. Ул бу авылыбызның юлдаш хасында дидем, ул урнаша безнең Бирский белән Минзәлә арасында үтә торган э, волос юлы була. Юлдаш янынан сүнде чыгып, Кәске авылы аркылы тыңламаска кереп, тыңламастан китә Актанышка таба, ләкин Актанышка да әлемгә дә кермәенче китә э, нигә? Шәрипкә таба, Шәрипкә дә кермәй, Мәнәскә дә кермәй. Ул вакытта авылларга кермәенче генә ана шулай юлны салып, алар э, нигә бүләгә төшеп, бүләк авылына, аннары инде Суксу яныннан китәләр Минзәләгә. Һәм инде бу юл атала Э, Столбовая дорога дип. Бер икенче икенче исеме. Һәм инде монда юлда ул теге кыш көне дә йөриләр, дә җәй көне дә йөриләр. Ара тирә туктау өчен э, атларны ял итү өчен урыннар куялар һәм монда агачлар утырталар. Үзәк колхозының басуында Бер урында әле без яшь чакта бар иде, имәнлек, тек торганда имәнлек. Һәм инде мынау 57 нче кварталда, Актанышта, тоже менә менә бу э, башлангыч мәктәп булды бит әле э, садик. Ана шул тирәдә тагын бар иде. Ана шулай итеп, ана шул сакланган имәнлекләр бар иде әле ул вакытта. Һәм шушылай итеп тормыштылар. Ә Сөнне чыккачтан, ял итү урыны дип, тырнагас э, янында тауны менгәчтән, аларның ял итә торган урыны була. Моны атаганнар инде безнең бу яктагы кешеләр кабак тавы дип. Кабак тавы, бу теге ул вакытта әле кабак үстереп булмаган. Кабак. Авылларда ул вакытта нинди дә булса аракылы э, магазиннар булмаган, ашавыч булмаган. Шунда болар кабак оештырганнар, монда болар атларын ялып килгәннәр, үзләре ашаганнар, үзләре эчкәннәр инде. Менә шундый кабак тау иде. Һәм аның астындагысында э, анда күл бар. Кабак тау, кабак күле дип атадылар инде. Һәм инде вакытлар узу белән 1000 1801 елны без беренче мәртәбә ни үтә? Җирләрне землемерлар үлчиләр. Һәм шул үлчәү вакытында инде Кәзге авылы бу урынна күчкә була. Ни өчен күчә? 1700 71 нче елны Кәзкәй авылын 71 нче елда рус патшасы белән Польшаның короле килешәләр гаскәр кертергә Польшага. Польшаны ул вакытта Польшада корольга каршы мятеж оештыралар инде, шуларны басарга. Шушы Уфа губернасыннан китә Анда өч мең гаскәр ат белән китәләр. Нәрсә уйлап карагыз. Өч мең гаскәр Краков шәһәренә тиклем китәләр ат белән. 1771 елның көзендә. Һәм инде боларның төп кораллары була нәрсә? Я ук була, я Ди була, кылыч була. Ә һәм инде бик аз гына кешеләрдә була турк дигән, теге төрекләрнең ату коралы була. Менә беренче мәртәбә кулланыла. Болар ике ел йөреп кайталар монда. Кәнскәйдән монда бара ике атлы. Аны арткы кешеләрне ничек итеп алар алалар? Һәр авылда өч йорттан бер атлыны алалар. Өч йорт өч атлы йорттан бер атлы йорт атлы кешене алалар сугышка. Һәм инде ул кешеләр безнең бит инде монда ул вакытта военный учетта торалар, былай гына әйткәндә. Монда казах Гаскәрләре сафында алар хезмәттән хисапланалар 25 ел. Һәм инде алар аларның өйдә торсалар да, аларның атлары, иярләре, сугыш кораллары әзер булырга тиеш, любой вакытта чыгып китәргә тиеш. Менә шулай итеп, Кәскәйдән ике хуҗалык чыгып китә. Ну, хәзер Өч хуҗалыктан берәү дип исәпләсәк, монда алты булыр иде, менә монда җидеме, сигезме булган инде. Ана мин әйттем бит әле, сигез хуҗалык күчкән монда дип. Менә шулай күчеп китәләр. Һәм инде болар иреп кайталар исән-имин. Өч мең гаскәр. Ну, боларның дүрт йөзе ятып кала Краковта, калганнары кайталар. 1773 елда шуның белән башланып, э, шулар кайтуга башланып китә бит инде Пугачев гаскәр э, явы. Һәм инде болар Пугачев явында да катнашалар. Һәм инде Пугачев явында катнашып, нәк шу безнең кыргыз ырвыннан Юлдаш Юлдаш Басковов дигән э, старшина. оештыра. Болар язылган тарихта Тәфкилов имениесен туздырып, Ижау заводына киттеләр диелгән. Ул вакытта инде менә монда Кәскәйгә килеп урнашкан була э, Тәфкиловның крепостной крестьяннары. Кәскәй шулай итеп күп Сосновийлы авыл булып тора ул. Кәнскәйдә менә шушы җире булганнарны башкорт дигәннәр дә, менә шушы башкорт сословиесе, крепостной крестьяннар була, Тәфкилевныкылар, типтәрләр була, Казан ягыннан килгәннәр, һәм инде мещаннар була. Боларны берсе белән берсе аралашмасыз өчен, менә күрәсез менә монда. Менә монысы елганың агышы. Менә елганың агышы менә бу, Сөн елгасының. Менә бу югары очында менә крепостной крестьяннар орышкан һәм инде типтәрләр ә түбән очында только башкортлар гына һәм инде аларның берсе белән берсе аралашмаска менә күрәсеңме аерым ни күпмедер өлеш калган араларны аралаштырмайлар берсе белән берсе һәм аралашмасыннар өчен Югарыш каршы типтәрләрдән килгән муллалар нәселе, Шәйдәковлар, үзләре мәчет салдыралар. Һәм инде түбәнешләр дә үзләре шунда белеп, шул мәчеттә э, намаз укыйлар инде. Менә шулай яшәйләр алар. Бу инде 1860 елларга тикле бара яшәү. 1860 елларда әзрәк кенә э, крепостное право бетерелгәнчән Тормышта әзме күпме агым башына. Мещаннар киләләр. Ә мещаннар бездә өч хуҗалык балалар. Ә киптерләр дә өч хуҗалык балалар. Өч нәсел. Мещаннарны бөтенләй мына бу нигә кертмиләр, мына бу нигә. Мына бу тирәгә ерак карак урнаштыралар. Аларны 2 километр яракка урнаштыралар. Мещаннарны белә торасыз кемнәр икән? Беләсезме? Алар һөнәр ияләре. Кайсы моның итек баса, кайсы калай да эше эшләй, кайсы тагын шундый язу эше эшләй, менә шундый эш белән шөгыльләнә. Боларга җир дә бирмәйләр, боларга бернинди дә льгота да булмай. Болар шул мещан үзләре һөнәрчеләр балалар. Менә шулай итеп яшәйләр, аннары инде 1800 67-нче елда 67-нче елда типтәрләрнең җире аз булу сәбәпле, алар инде җир алмакчы балалар да аларга аларга менә башкорт дигән сословиедагыларның 14 сазен җирләре була.

Өйләнәләр инде, менә шулай итеп, аларның арасы бер вакытта да суырылмай. Һәм инде мещаннар шушы типтәрләр янына, крепостнолар янына киләләр. Ләкин аннар инде бер вакытны налог түләү мәсьәләсе килеп калыккач, ниләр крепостный крестьяннар баш күтәрәләр. 1892 елда әйтәләр, нишләп Без типтәрләр утырган җиргә далу түләргә тиешчә, без бишҗаннат утырган җиргә налог түләргә тиеш. Шуннан соң гына менә бу өлешкә, менә бу өлешкә типтәрләр, муллалар Мещаннар йорт сала башлады. Һәм инде мына бу өлеш күченә ул мына онда тикле килеп җитә. Мына онда тикле. Мына бу урында Кәскәйнең Шумгал дигән, Шумгал дигән урыны бар. Шул Шумгалга тикле килеп җитә. Шумгал үзе ике өлештән тора ул. Ике җирдә. Шумгал ул

Чыгу белән беренче чүмгәл бар. Бу соңгы чүмгәл. Аргы чүмгәл бар. Бу аргы чүмгәл иң беренчесе була инде. Менә 1801 елгы дидә земельмедлар жүргәндә аргы чүмгәлдән аккан була сүн һәм инде анда безнең ни аның әле әлдә эзе бар, анда Таллы күл дигән күлләр бар һәм инде дальше китә. Ә кәскәйләрнең бу беренче урыннары утырганда авыл яннары менә анда тау буйлап барып чыга торган була ул вакытта һәм ул чыга Шигер дигән күлгә. Шигер менә шушы Кулшан бабайның оныгы була бит инде. Кулшан үзе э, Кулшанның төп авылы менә ул Ютазы районындагы Кулшан дигән авыл булган. Шунда булырга тиеш. Һәм инде ул 1970 нче елларда беткән бу авыл. Ә Шигер дигән кушаматы калды. Менә Шигер дигән күл бар, анда күрәсең, анда нидә булса авыл булган булырга тиеш. Һәм Шигернең өстендә анда зиярат булып 1974 э, елларда э, мына бу яңа дамбаны тыңламастан чыгып дамбаны төзегәндә шушы зияратны шу каберлекләрне алып шунда ташып күмделәр мин ул вакытта колхозда бухгалтер булып эшләдем аларны эшчеләре кереп бездән сорадылар менә монда шундый табылдыклар чыкты шундый әйберләр ничек ләек дип мин үз чиратымда председателен чыгарып аннары райкомга звонить итеп аннары алар казанга звонить итеп Бездә тарихи чыганак буларак Сигер дигән җир юк диләр. Юк дигәнчә инде безне представитель әйдә алача алабыз. Монда әлдә нинди менә тарихи ниләр бар я, кылычлар бар янда, тагын ниләр бар я, шундый борынгы ярлар. Менә шулай итеп Шигырьнең авылын да белмәдек, аның зияратын да белмәенчә менә дамбага өеп куйдык инде. Ә менә Кыргызның авыл өстендә 2000 ел элек булган каберлек таптылар. Анда 20-дән артык каберлек юллап, кабер юлла ачтылар. Мондагы халык әле ул вакытта дин кабул итмәгән була һәм инде алар теләсә ничек җирләнгәннәр, битеге Кыйблага карап, или кыйблага буй, или су, менә кайберләре су агашына буй баш белән куя торган булганнар булар да, бу алай түгел. Ничек кирәк шулай куйганнар. Һәм инде аларны үзләренең бизәнү әйберләре белән куйганнар. Менә аны Уфадан килеп, Самарадан килеп тикшереп иттеләр. Менә бусы буенча шул. Һәм инде